Croeso i mewn i'r gôl efo Arwel Owen, Ifor Owen a fi, Aled Owens, y tri O. A ydy, mae wedi bod yn wythnos o O! O! Ww! Felly, uh, nes i ddeud wythnos diwetha fod bywyd yn rollercoaster yn dilyn Wrexham, ond uh, oedd wythnos cynt fel Trip ysgol Sul i Rhyl i gymharu efo'r Stratosphere yn Las Vegas o Roller Coaster wythnos yma. Dechrau efo trip cyffrous i'r Gogledd Ddwyrain, gêm yn erbyn Middlesbrough oedd yn ail yn yr adran a Wrecsam yn cael gêm gyfartal un i un. Arwel wedi deud bod o'n ffyddiog o gêm gyfartal Ifor a fi yn llai ffyddiog, falle. Uh, ond um, perfformiad, rhaid i ddeud, oedd yr awyrgylch yn gret, oedd eto mae'n ffantastig mynd i gemau uh, mewn ceau mawr, uh, sydd 30,000 o bobl, a uh, Wrexham wedi chwarae'n dda. Keith Moore uh, wedi methu cyfle falle i wneud o'n ddwy gol i ddim i Wrexham, ond uh, gêm gyfartal yn uh, ganlyniad da. Be dda ti fel o'r gêm yna, Arwel? Oedd ti'n iawn, er, dim ond yr trobwynt oedd cyfle Keith Moore, de, chwech llath allan peniad, so ti wedi rhoi uh, forgage i, uh, i efo sgorio, dyna fo. Um, oedd o'n nhw'n heiddi rhywbeth allan o'r gêm fyd, nath nhw ddod at ni'r ail hanner yna, uh, creu, nath nhw ei lyddio yn eitha gynnar yn do hanner amser, felly Um, ia, oedd nhw'n heiddi pwynt ar y diwedd yn, yn, yn ôl i perfformiad ail hanner nhw, ond oedd o'n bwynt gwych oedd i gartre. Um, a rhaid ni gymryd hini. Uh, da ni'n cael gormod o, o bwyntiau ar hyn o bryd, uh, bwyntiau uh, sengl, ond da ni yn y grŵp ne yn rhan yr ail draean o'r timau sydd yn brwydro am unai cyrraedd y cyfleoedd a gyflenwi osgoi yr traean isa 'na felly yym a clyfrau gwych a di- dim dim rhy siomedig o gwbl ar ôl Middlesbrough a deud y gwir.
Na, o'n i'n hapus iawn ar y ffordd adre. Ond ti'n iawn Aaron, oedd o'n teimlo chydig bach fel y gêm Southampton 'na yn doedd lle gafon ni ar y blaen, methu cyfle i fynd dwy gol ar y blaen, ond oedda ti'n teimlo bod nhw'n dod yn ôl, felly hapus i gael gêm gyfartal ar y diwedd. Uh, Ifor, beth dy deimlad ydy? Ie, yeah, dwi'n meddwl bod o'n dangos cynnydd o'r dechrau'r tymor, yn dydy, bod, bod o'r gymharu efo gêm Southampton, fel ti'n dweud, nath ni golli'r gêm, ond o leia, er bod ni wedi colli mesur cyfle, uh, Keith, Keith Moore, nath ni ddal i gael pwynt, T'mo', a dy- dan ni ddim yn colli'n aml, ti ti sbio ar y stats, un mewn wyth dwi'n meddwl dan ni wedi golli yn y gynghrair, wedyn ie, yeah, dan ni wedi um, setlo reit dda do, so ie, yeah, mae pwynt yn solid yn well na ni'n disgwyl, tywed, a ie, yeah, gret, hapus, hapus efo'r canlyniad, so ti'n gymryd o cyn kick-off, fel maen nhw'n dweud. a, a fel ti'n dweud, colli un mewn wyth yn y gyngrair, uh, dim ond colli dwy gêm ers i'r ffenest trosglwyddo gau, felly efo'r garfan yma, a'r ddwy gêm yna ydy'r gêm ar ôl uh, y toriad trybladol, so falle bod yna rhywbeth allan ni'n weithio arno fo'n fanna, ond um, canlyniad da, perfformiad da, a, a fel ti'n dweud, dwi'n meddwl gennym ni lot mwy o reolaeth nag oedd gennym ni mewn gêm fel Southampton. A uh, fysa ti'n misio'r cyfle yna ddisgyn i neb arall y blawn Keith Mo, uh, falle yn y bencampwriaeth i gyd, ond, ond dyna fo. Ac oedd, oedd Middlesbrough yn heiddi gêm gyfartal, ond mae gêm gyfartal oddi cartre yn erbyn to, y tîm sydd yn ail yn y gyngrair yn dda, felly dwi'n gwybod amdanoch chi, ond oeddwn ni'n reit hapus ar ôl y gêm. Um, doeddwn ni ddim cweit mor hapus pan wnes i weld y tîm oedd wedi cael ei ddewis i chwarae yn erbyn Caerdydd yn rownd yr 16 ola. yn Cwpan Carabao ar nos Fawrth, oedd 'na naw newid, os da chi'n cyfri newid safle, a o'n i'n teimlo tod dwy waith yn hanes y clwb, oedda ni wedi bod yn wyth ola y Gwpan yna, pump gwaith erioed yn hanes y clwb yn wyth ola unrhyw prif Gwpan yn Lloegr, a da ni erioed wedi bod i'r pedwar ola. Felly, oedd yn teimlo falle fod ni'n colli cyfle, um, ond falle bysa'r tîm yn gallu uh, profi fod yn ei wlad yn anghywir. Uh, be oedd y ti'n teimlo am y gêm a'r canlyniad i fod?
Oedd o'n od, oedd y soundbites cyn y gêm, gyn Parkinson yn rhyw awgrymu bod o'n dall pwysigrwydd y gêm i'r ffans. A wedyn mae'n dewis y tîm Odd na fod Thomason yn y yn y cefn, oedd bach yn odd, dyna Cody nôl. Um, a dwi'n gweld, dim ond perfformiad mor wael gyda fo, dwi'n gweld o'n chwarae eto rhan. Ond oedd e just, ie, yeah, oedd o'n siomedig iawn, oedd o'n teimlo fel bod nhw wedi aberthu'r gêm. Um, bach o gyfion had falle ar ôl canlyniad nos Wener, ond nhw'n i ddod ato ni, mae'n siŵr. Ond, ie, yeah, Cardi wedi chwarae'n dda. Um, o'n i'n stwc, stuck ar fus yn llawn cefnogwyr Caerdydd yn cyrraedd yn hwyr. Dyn oedd nhw lot o weiddio gefn y bus wrth nhw wylio ar ei ffôns. Felly, oedd nhw'n hapus iawn o'i performio nhw. Um, Ie, yeah, mae'n ma ddiddorol o'r safbwynt Cymru hefyd efo pa mor dda'r Colwood wedi chwarae, ond mae, e, eto mae hwnna'n fater arall. Um, Ie, ond... Ie, yn teimlo fel bod ni wedi taflu'r gêm bron, dwi'n meddwl. Mae'r cyfarfyniad rhwng dy Gwener a dy Maws yn, yn anferth yn dydi, a wedyn, be, be yn mynd drwy benno, ond dyna ni. Dyna ni, mae nhw drwad a dyna ni ddim. Do, oedd yn y cyfaliadau cyn y gêm, oedd beth oedd dweud, ddim yn gwneud lot o synwyr, achos oedd yn dweud, o, mae yna rai chwaraewyr di chwarae tair gêm mewn wythnos, mae'n rhaid ni orffwys nhw, ond ti'n chwarae Thompson a Dobson sydd wedi bod yn chwarae'r gemau i gyd, uh, ond yn chwarae nhw yn y safleoedd anghywir, a wedyn mae rhywun fel Dan Sca sydd wedi chwarae to, 65 munud mewn 6 wythnos, mae o'n ei orffwys o, uh, felly o'n i yn teimlo fod o'n uh, un yn chydig bach yn anwybyddu teimladau'r uh, eto, y cefnogwyr, achos nath o ddeud sawl tro, ond dwi'n gwybod pa mor bwysig ydy'r gem mae i'r cefnogwyr, ond oedd y tîm nath o'n ddewis ddim yn adlywyrchu hynny. Um, a felly, uh, Craig Bellamy yn gwylio'r gem, um, Nathan Broadhead yn dechrau, ond yn dod i ffwrdd hanner amser, Keith Moore yn dod ymlaen, uh, a Matty James, uh, Windasg y gôl ond wedyn Caerdydd yn cael yr ail i gôl am ddiffyn gwael. Sut oeddet ti'n teimlo yn ystod ac ar ôl y gêm, Arwel? Oedd, oedd, oedd Caerdydd jyst i weld yn, yn gyflymach ac yn well ar y bel ac yn pwyso, pwyso'r dechrau chwarae fel tîm efo ddim byd i golli rili really. oedd nhw'n llawn heddi ennill oedd, oedd ddim agos at fel gystadleuol rili really. nath nhw ddod nôl bron yn syth yn do um, o'n eitha siomedig a Efo Windas nos, nos Fawrth, yn amlwg nhw'n i ddod at nos Wener yn munud, uh, nos Fercher, uh, nos Fawrth. Um, a ha di, a, o'n i jyst ddim yn gweld ni'n di creu lot o gwbl ar ôl wneud yr eilyddion, o'n i'n, ie, yeah, o'n i'n really siomedig, really, efo'r ffordd wrth ni ymladd a, a, a i ddod yn ôl i'r gêm ar ddiwedd y gêm. Um, a, a pob clod i Caerdydd, dwi'n meddwl bod gen nhw unigolion da iawn yn y tîm ne. Maen nhw'n chwaraewyr ifanc, galluog, um, oedden nhw'n dda iawn ar y bel. Um, o, nath nhw chwalu ni'n arfer gyda do. Um, o'n i methu cael y bel allan o'n hanner yn hynny, yna cadw'r bel y gwbl, felly um, Uh, ia, yn amlwg mae gennym ni anafiadau at, dwi'n gwybod os di Thomas yn rioed i chwarae yn, yn Merson Traff o blaen, dwi'n... Dwi, dwi, dwi, dwi, dwi wedi cael un gêm i Bolton dyna, dwi'n wedi chwarae neu Wrexham. Dyna'r peth, oedd rhan o'r cyfuniadau ar y cae wedi chwarae fe gilydd nag oedd o'n, ac o'r rhan fwy yn nhw ddim wedi chwarae am bimp wythnos. Oedd Oli Rathbone wedi chwarae trwy tymor, felly, to, dwi'n teimlo chydig am y chwaraewyr na chwarae, achos oedd y teimlo hwn wedi cael ei tafl, taflu o dan y bws i ddefnyddio fy idiomau uh, Cymraeg gorau. Um, a achos gafon nhw'n cyfle i raddau, a, a mae rhywun fel Nathan Broad, falle, falle wedi cael un anodd i gael yn ôl i fewn y tîm, ar ôl chwarae dda iawn yn erbyn Rhyd Ychan. Ti'n meddwl bod y ffaith bod game nos fawth a nos wener wedi cael effaith yna fo? Tyd, dwy game agosach at ei gilydd na sut ti ddisgwyl? Do, dwi'n meddwl, cwbl o bethe. Un, dwi'n meddwl, at y tîm wnaeth y ddewis yn deud wrth fi fod o gymaint o ofn gorfod chwarae Conor Coady mewn gêm gyngrair, oedd o'n ddim yn mynd i chwarae Brunt na Hyam. Uh, wedyn, oedd yn gorfod meddwl sut dwi'n mynd i allu cael tîm uh, sydd ddim yn rhoi fi mewn perig o'n fod un araf i ffwrdd o roi Conor Cody ar y cae. A felly, um, oherwydd hynny, oedd wedi sbwcio, nath o ddeud yn y cyfweliadau gyd o bod Lewis Brunt i brif o bod Doyle wedi cael to'r cerdyn coch. A dim ond un gêm mae Doyle allan allan ar ôl gêm cerdyn. Ond oedd o bron i newid y tîm i gyd a 'di penderfynu, a na- t'o' nath o ddeud ar ôl gêm nos Wener yym t'o' fod o'n dallt bod y tîm nos Fawrth yn un gwan, o'dd o byth yn mynd i ddeu hynny cyn y gêm yy ond o'dd o'n i bob pwrpas yn gwrthod beio'r chwaraewyr pan ma' bobol yn deud achos o'dd o'n deud falle bod y chwaraewyr yy a a ma'n deg oddan nhw ddim 'di chware 'fo'i gilydd ac oddan nhw ddim yn yy wedi chware digon o funude mewn geme cystadleuol nag oeddan nhw wedyn yym Felly, o'n i'n teimlo'n chydig yn flin ac yn, ac yn siomedig. Felly, dwi'n just, fel fy athro yn dweud, dwi, dwi ddim yn flin, ond dwi'n siomedig. O'n i'n chydig bach yn ddau. Ac oedd o'n ddiddorol yn y turf cyn y gêm nos Wener yn erbyn Coventry, o, o na sawl person yn teimlo uh, chydig bach yn flin efo Parky am y tîm nath o benderfynu a ddewis a hefyd uh, dim y to, yr usual suspects, mae yna rai sydd yn cwyno am Parky drwy'r amser, ond oedd rhai yn salogion. Felly oedd o chydig bach o gamble, dwi'n meddwl, gen Parky i beigo tîm mor wan yn erbyn uh, Caerdydd, ond oedd o angen perfformiad go iawn ar nos Wener yn erbyn Coventry i, i hanner cyfiawnhau y penderfyniad. Dwi dal yn meddwl sy'n well gyda'i fod yn rownd yr wyth ola, a fos ni wedi cymryd buddugoliaeth yn erbyn Gaerdydd dros Coventry, ond um, o nos Wener yn noson arbennig ar y cair as, ac oedd o'n berfformiad uh, arbennig o dda, fos ni'n dweud, beth y deimlad y di efo'r
Ie, oedd e'n un grêt. Yym, oedd e'n, rili. Yym, o'n i yn teimlo hanner amser, o, da ni wedi cael cwpl o gyfleon rŵan, a dyna ni 'lly. A wedyn nathon ni symud, timod, oedden oedden ni dda iawn hanner y cynta, oedden ni hyd yn oed yn well yr ail hanner. Yym, timod, Kabore a Windass ddim wedi gwneud lot hanner cynta 'na, O'Brien yn mwy o sydyn, ma' ma' nhw'n troi'r peth a oedden ni'n rheoli a oedden ni'n ffeindio bylchau yn bob man. Wel, mae ffordd mae Coventry'n chwarae'n disiwtio ni, ond mae ddigon o le um, rhwng yr amddiffyn a'r canol y cae. Um, Ie, yeah, gret i roed yr arwrgylch yn well na dwi'n gofio blwyddyn neu ddwy, o tro. O'n i'n hapus iawn yn y cerdd adre nos o'n yna.
Oedd, oedd o'n teimlo fel... oedd yr awyr gylch falle gêm Charlton pan wnaeth uh, to, Nathan Jones uh, galw o'n syrcas lle oedd awyr gylch tebyg llynedd. Ond oedd o'n teimlo yn ôl i awyr gylch gemau o'r mwd a Notts County oedd, oedd y lle yn, yn bawnsio. A dwi'n cofio ti fe cwbl o wythnos yn ôl. Mae'n anodd i'r dorf ddod i garu'r chwaraewyr newydd yma fel oeddan nhw'n caru Mullin, Palmer, Elliot Lee, ond dwi'n meddwl falle fod nos Wener wedi bod yn gam fawr i, i newid hynny, achos mae'n anodd iawn uh, peidio edmygu rhywun sydd yn sgorio hat-tric perffaith, a mae hyd yn oed cael yr un chwaraewr yn rhoi tri assist i'r un person am hat-tric falle yn hynod mwy anghyffredin. Uh, sut oedd ti'n teimlo am y gêm, Arwel? O, oh, mwyn hapus, o'n i'n uh, Rhufain digwydd bod, o'n i wedi bod yn y Stadio Olimpico ar y nos Fercher, watch y Roma yn erbyn Parma. Uh, ac o'n i'n cefn taxi efo tua 20 munud i fynd. Um, a Keith Mors corri'r trydedd, so oedd o'n, ia, o'n Forza Rexham oedd i yn cefn y taxi. Ond, uh, ia, peth oedd nath blesio fi, mae'n swnio fel bod nhw wedi cael noson yn y Cae Ras dyn nhw'm di ga'l ers dipyn 'lly yym ne' pryndenhawn yn y Cae Ras. Mae 'di bo' chydig bach yn fflat yy yn yr geme dwytha swn i ddeud o ran di'r awyrgylch ddim cweit be' oedd o dwi me'wl achos bod yr geme mor gystadleuol 'w'rach yym ag yn agos felly yym ond o'dd o'n swnio fel bach o barti nos yy Pnawn Sadwrn ac o'dd hwnne'n yn grêt ac o'dd o'dd Wel, perfformiad y tîm yna yn adlewyrchu hynny hefyd. Um, o, dwi'n meddwl wnaeth o, wnaeth o droi allan i fod yn gymlynedd pwysig iawn i ni. O'n i'n sôn yn gynt, mae yna ma rhyw saith tîm ar dop y gyngrair, a wedyn mae yna ta wyth tîm, wel, y, yr ail dreian ne, so mae o'n drwy dri phwynt yn, yn gwahanu nhw pedwar pwynt, a wedyn mae yna dreian o'r tîmau a'r gwylod sy'n mynd i falle fo'n brwydro am yr um, uh, dod allan o'r, or, or gwylodion e. Felly, um, da ni'n ni, ni seithi fynd i'r tabl na dim byd, da ni dal yn ail y bymtheg, di'r safle'r gyngrau ddim yn wych, ond da ni reit yna yn y trian cano, yn yr ail drian ne, a oh, mae'n driffwynt anferth rili, really, dydy, ond neb yn disgwyl pwynt. Um, Rhyn o'n ni ar y pod yn, yn disgwyl ni gael unrhyw beth allan o'r gêm, dweud y gwir. A Er, beth sy'n plesio fi fwy na dim ydy faint o bwyntiau dyn ni wedi ddwy'n oddi wrth tîm er top y gyngrair. Um, dwi'n meddwl dy Preston, Hull, dyn ni wedi cyrraedd yn y cwpan. Um, tri phwynt oddi ar Cofn, tri pwynt Real Middlesbrough. Dyn ni'n gwbl gysylltiol yn y gyngrair. Um, ac yn gwella, dwi'n meddwl, Windas 'di gwella'i gêm ers nos Fawrth 100 y cant. Oedd o'n ry chwaraewr ag oedd o yn yr ail hanner yn erbyn Caerdydd felly, yndi, addawol iawn a cyn belled â bod ni'n dal i wella, ddim yn cael gormod o anafiadau, mae 'na'r goleu'n dda iawn. Yy, nes ti ddeud wythnos diwetha', uh, wyt ti dysgu Ligger a Caerdydd o, o, o flaen y Coliseum tri ochr, sef y cair as, gan fod ti'n rhywfain, o, dwi'n meddwl bod yn addas sôn am hynny. Doedd o ddim cweith fel yna os fawr, ond mi oedd o'n teimlo felly uh, nos Wener, a mae rai fi ddeud, oedd o yn neud ti fel, os gewn ni y cop efo saith mil a hanner o bobl yn y cae 'na, fydd o'n lle anodd iawn i dim dod. Ac oedd o'n ddiddorol, nath Rob McElhenney roi neges allan yn do, yn ôl sôn, oedd Siôn Harvey 'di sôn hefyd, yn deud pa mor bwysig oedd y dorf a pa mor bwysig iddyn nhw gadw hynny mlaen, achos chydig bach o bwysau eto yn codi ar Phil Parkinson ar ôl y gêm Caerdydd 'na. Ond, ond mi oedd yr awyrgylch yn ei gwahaniaeth anodd hyd yn oed Frank Lampard sôn amdano fo hefyd fod o wedi gwneud gwahaniaeth. Hefyd, uh, os da ni yn ennill nos Fercher yn Portsmouth, mi fydda ni wedi cyrraedd ers i ni gael garfan at ei gilydd, ers uh, toriad rhyngwladol, uh, sorry, y ffenest dros glwyddo, mi fydda ni wedi cael pwynt a hanner y gêm. A dyna uh, sydd yn rhoi ti yn y play-off, so da ni chwarae ar y lefel yna ar y funud, 7 pwynt mewn tair gem erbyn dau dim ar, uh, ar frig yr adran. Felly mae pethau yn dechrau edrych fel bod nhw'n symud i well gyfeiriad. Ond oedd y dal, yw, dau beth, oedd penderfyniad Parc yn erbyn Caerdydd yn un yn rhoi pwysau arno fo, ond i fi oedd o hefyd yn deud Mae Parky yn mynd am y gyngred, achos os oedd o fel fod ni'n mynd i fod yn y canol, fysa fo wedi mynd am uh, y cwpan y gyngred, ond fysa er mwyn dod â sylw fel rhywun sydd wedi bod yn y ffeinal ei hun. Um, so, sut wyt ti'n teimlo ar ôl diwedd yr wythnos wallgo? Fysa well gen ti gyda Coventry neu Caerdydd efo'r, ac wyt ti'n hapus?
Dwi'n hapus. Dwi'n dwi meddwl parcio yn iawn. Dwi'n meddwl mae'n bwysicach. Ti'n... Ti'n gwybod, os o'n i 'di rhoi tîm cryf yn erbyn Caerdydd a colli, sa- sa'n wahanol. Yym, ocê, mae mae Caerdydd yn chwarae Chelsea, mae'n un... 'di hynny'm yn neis iawn i ni, ond dyna ni, d- gynna ni dri phwynt rŵan, gynna ni bach o fomentwm, os gawn ni rywbeth nos Fercher. Uh, grêt, dwi'n meddwl, dyda ni'n mynd i fod yn edrych i fyny a ddim i lawr wedyn, dwi'n meddwl. Um, so, ie, yeah, dwi'n dwi hapus efo ffordd mae pethau wedi mynd. O'n i'n hollol wrong efo be ni wedi broffwydo, ond dyna ni. Ie, yeah, mae, mae o'n, ydy, dwi'n meddwl, allith Parky gysgu dawel, uh, ond oedd o'n penderfyniad dewr achos os da ni ddim wedi curo, wel ddim wedi cael gêm gyfartal yn erbyn Coventry, dwi'n meddwl fos yna lot o bobl yn cwyno pam oedd wedi gwneud y newidiad yna yn erbyn Caerdydd, ond gan o'n nhw wedi chwarae mor dda, a wedi cael hyn o mwy pwysig gael y triffwyd, oedd o'n cyfiawnhau y penderfyniad i bob pwrpas y dwy. Um, mae werth dweud hefyd fod uh, Gus Williams wedi dod i'r clwb o uh, Cymdeithas Beldroed Cymru i fod yn uh, arwain yn yr academi, felly mae hynny'n beth da. Ac hefyd mae, da ni wedi cael cyfarwyddwr peldroed y merched yn cyrraedd wythnos yma, um, sydd yn dangos un fod, fod y tîm y merched yn cymryd pethau o ddifri. Beth ti'n meddwl am hynny, Arwel? Ie, yeah, mae'r ma tîm y merched, fel dyn ni wedi crybwyll yn, yn I weld fath sy'n wedi troi cornel, dwi'n meddwl, uh, o ran y canlyniadau, o ran y perfformiadau, o ran, sicr o ran y chwaraewyr maen nhw wedi ddod i fewn y tymor yma. Maen nhw jyst i weld y chwaraewyr o safon dipyn uwch na'n y norwydd o'r llynedd. Um, canlyniad gwych eto, di syl yn erbyn TNS, uh, dwy gol i ddim. TNS yn gystadleuol iawn yn ystod y ddau dymor dwytha. Um, ond rwy'n sy'n edrych ar y fixtures, mae gennych chydig bach o doriad o ran y gyngrau rwan, mae gennych pont y pryd, llawn disgwyl yn y gyda pont y pryd, a wedyn maen nhw'n edrych ar y rynyn cyn y toriad wedyn, curo Caerdydd, awrach bod, bod nhw'n eistedd ar y gyngrau yn dde, pan mae'n dod i'r tori, tori'r gyngrau felly. Um, na, mae, mae gen nhw wir gyfle, mae'n ma ma beth braf clywed bod nhw'n cymryd y tîm o ddifri, achos dwi'n meddwl, dyna'r un agwedd o ran perchnogion, o ran y cwpl o y dymhorau diwetha, ydyn nhw rili wedi buddsoddi? Dyn nhw sicr ddim wedi buddsoddi fel maen nhw wedi buddsoddi yn y tîm y dynion o ran arwyddog yn y blaen. Um, felly mae'n braf clywed bod yna gamau'n cael eu cymryd i, i, i ddangos uh, chydig o, o, o gynnydd a, a symud ymlaen ar y tîm y merched. So um, mae'r canlyniadau'n dod a felly mae'n ma arwydd da bod pethau'n gwella.
Ia, efo roedda ni ar ôl i ni golli yn ffeinal Cwpan Cymru yn erbyn Caerdydd diwedd tymor diwetha, oedda ni'n dweud uh, bod o'n gwestiwn fawr o'r i'r Wrexham, oedda nhw eisiau cymryd y cam ymlaen yna, a uh, fel arol y dweud, to, bod nhw wedi dangos hynny yn dod â gwell chwaraewyr i fewn, uh, to, y cael deil wedi gadael, ond uh, uh, wedi um, so dwi'n cael o'n cael, achos uh, cael deil ar y chwarae gardi. Uh, ond uh, to, wedi dod â rheolwr newydd, uh, Mark Swales Joan, cyfarwyddwr Pêl Droed, oedd efo'r FA yn Lloegr ac yn Chelsea. Uh, wedyn, to, maen nhw'n dod ar enw yma o fewn, felly wyt ti'n teimlo uh, fod y tîm wedi troi cornel?
Dwi'n dwi'n meddwl maen nhw, gennyn nhw un llygad ar, y- ar y wobr fawr sef chwarae'n Ewrop. A wedyn t- ti'n meddwl, unwaith, unwaith oedden nhw'n gweld hynny, os, os yna ni gyflawni hynny, wedyn ti'n ti mynd i gael mwy o fuddsoddiad. A ti'n meddwl, d- d- does am limit. Um, dwi'n meddwl bod hynny'n fwy tebygol na ni so mynd i Loegr ar er enghraifft, felly mae'n bwysig bod ni'n cyrraedd hynny um, a, go, a gweld beth i gweddill. Ond dwi'n meddwl bod yna lot o gamau fe ar y ffordd, ond da, da ni'n sicr wedi symud ymlaen o beth yna tymor dwythau, fel y ddarfod yn dweud.
Ydy, da ni'n gyfartal ar pwynt efo Caerdydd, Abertawe, un tu ôl, felly um, to, mae tri tîm yna'n dechrau, wel, ar ôl disyl, mae TNS chydig bach ar ei hôl i rwan yn dydy, felly, uh, ond mae yna, to, mae tîm dynion TNS di dangos, ti'n gallu, os ti'n cael i fewn i Ewrop yn rheolaidd, uh, mae yna gyfle i fuddsoddi a, a cryfhau yn does, felly ti'n gallu gweld uh, y model yna yn dechrau ffurfio yn dwyt, felly mae o'n uh, mae'n edrych yn gyffroes iawn. Fi'n fi merched yma yn mynd i fod yn dymor cyffroes achos all, dwi'n meddwl fedrwn ni ddeud rwan, da ni'n mynd i fod yn gystadleol yn dydyn yna, mae hynny yn y cwpanau ac yn y gyngrair, felly mae yna gyfle um, ennill cwpan go iawn. Uh, dim cwpan uh, i gael nos fercher, ond Gobeithio fydd 'na dân gwyllt ar y pumed o Dachwedd yn Portsmouth. Ge, nhw wedi colli pedr gol i ddim ddydd Sadwrn. Um, wyt ti'n teimlo e, fydd Wrexham yn cario ymlaen efo'r momentum neu ydy gêm gyfartal ddim yn ganlyniad drwg oddi cartre? Arwel. Uh, dwi'n meddwl, mae'n ma rili bwysig cadw'r momentum. Dwi'n meddwl, mae'r gyngrhaid yma am, am cyfres o ganlyniadau yn ytrach na perfformio'n dda. Dwi'n meddwl, os ti'n cael dy big win, mae rhaid ti ddilyn fyny wedyn, achos os ti'n colli, ti'n ti jyst yn aros yn stagnant yn ganol y, y tabl na fel dan ni ar hyn o bryd. Um, os da ni am wneud push am yr 6-7 ucha, dwi'n meddwl hain i roi cyfres o ganlyniadau. Mae gennym ni gyfle, di Portsmouth ddim um, arediad da gwbl. Un maen nhw wedi ennill yn y deg dwytha, dwi'n meddwl. Um, di ennill colli tair yn ôl yn ôl, felly dyn nhw'n mwyn chwarae'n wych. Uh, ti ar gwylodion ema nhw. Mae hwn yn gyfle nos, nos fercher. Um, so gawn ni weld yn anffodus fyddai yn, uh, yn glan llyn, yn y dŵr oer. Dwi wedi dod o gorau, gorau dod o hael y Coliseum a bita pizza a pasta i, uh, i ddŵr oer llyn tegid. Felly, um, dwi ddim yn gallu mynd i'r gêm, ond uh, mae'n gyfle, dim ond pawb yn holltiach. Bydd o'n ddiddorol gael sy'n doel yn dod yn ôl i mewn, rhaid gwneud sôn am y tîm yn munud, ond um, a wrth gwrs mae gêm Charlton hefyd dydd, dydd sat yn dydy, mae honno'n gêm fawr. A gobeithio nhw'n ni gadw'r sŵn i fyny yn y cair as.
Mae rai fi ddeud, os da un man braf iach yn y byd a glan llyn, ac yn mis tachwedd, dwi'n ddim yn rhy oer. A, to, dŵr y boeth i gael cawod i. Uh, ond uh, ydy, mae'n chyd bach o wahanol i'r rhywun yn dweud hynny. Um, Efo'r, mae ma Polsmith wedi cael cwpl o anafiadau, ond oedd y rheolwr ddim yn hapus ar ôl nhw'n golli. Nath y rheolwr ei hun efo nhw'n lwcus i golli pen ar gol i ddim. Lle wyt ti'n disgwyl iddyn nhw bownsio yn ôl? A beth ti'n disgwyl gan Wrexham? Os mae'n anodd weithiau chwarae'n dda ar ôl chwarae dda yn y gêm cynt ydyn ni, mae cadw nhw'n dda yn anodd. Mae wedi gyda'r mm. gyngraen yma, fyswn i'n dweud.
Roedd yr allan am i gem nhw, mae ma gem nhw, mae gen nhw wendi efo cicio gosod y stwff. Um, Fyswn ni'n gobeithio bod ni'n gweithio ar hynny. Ti'n meddwl, neu, ti'n meddwl, um, cicio cornel a rhoi Kiefer Moore yn, yn ei chanol ni. Um, a gweld sut allan nhw ddelio efo hynny. Um, dwi'n meddwl bod nhw'n dod efo'r agwedd, reit, da ni wedi colli tair ar ôl i gilydd, chwarae, fysa nhw'n cymryd pwynt. A na bod Parky, sy'n cymryd pwynt, na bod yr adran, rydyn gêm gyfartal, un yr un. Um, yeah, dwi'n meddwl, os, ma, os da ni'n cael pedair, pedwar pwynt o'r ddwy gêm, na ni'n oce, okay. mae hynny'n oce, okay. mae hynny'n golygu bod ni'n edrych ar ei fyny, ddim edrych i lawr yn dydy.
Wel, Arwel, mae Efo'r yn disgwyl dab sgwib yn hytrach na uh, tân wyllt go iawn. Ond, uh, wrth gwrs, mae'r gêm yn erbyn Charlton, a mae yna dipyn o hanes rhwng rhwng Wrexham a Nathan Jones. Uh, wyt ti'n disgwyl unrhyw newidiadau i'r tîm ar gyfer uh, nos Fercher? A, a A falle fwy diddorol, be fydd uh, Phil Parkinson yn gwneud ar gyfer disadwn?
Dwi'n rhaid gweld tincro chydig bach, wrach neitha ddod o George Jobson yn ôl i fewn nos fercher. Um, dwi'n mynd gwybod faint o funudau sgen Matty James, really. Ydy o'n gallu chwarae dwy gêm yr wrsos, dwi ddim yn gwybod. Um, dwi'n meddwl ar i ore, a pan mae'n ffit, mae ma Paki yn, yn licio dewis Matty James. Um, Felly, dwi'n meddwl wneith Dobson ddod i fewn i'r canol yna. Um, ond swn i'n swn i'n newid gormod, really. Ydy Doyle yn dod mewn, ydy'r llall, achos um, mae o'n dod nôl o'i uh, suspension y dydy, felly um, swn i'n tybio wneith o ddod nôl lle sgar orach. Um, di o'n di wneud lot yn anghywir, mae'n Dwi'n disgwyl gweld o wrach yn ôl dydd Mercher. Uh, Swn i'n gwneud newidiadau arall. Brodau di'r llall, ond dwi'n dwi meddwl bod Park i'n licio dechrau fo. Um, dwi'n licio dod, wel, nath o'n dod o farnod o gwbl um, yn y Coventry naddo, so... Um, ia, yeah, dyna'r unig ddau newid wrach um, Calm Doyle a, a Dobson i fod i'r canol yna.
Dwi'n meddwl, i ddechrau fo werth dweud bod Dan Sca wedi chwarae'n dda iawn, oedd mm. fy mlaen yn Middlesbrough heb rybydd, wedi chwarae'n dda iawn yn ebyn Coventry, a dwi'n meddwl bod bobl yn anghofio, mae fo ddoth i fewn i'r gêm enfawr yn y tymor diwetha yn erbyn Blackpool, a fo oedd yn chwarae yn erbyn Chelsea, so mae o wedi bod yn chwarae pam da ni wedi chwarae ar ein gorau yn y gem yna, ond swn i'n syni bydd Callum Doyle yn dod yn ôl. Uh, sôn am Matty James, mae Matty James wedi chwarae dda iawn yn y gefyd diwethaf yma, dydy. A nos Wener oedd y tro cyntaf i Sheath a James chwarae fo'i gilydd. Uh, Wel, ti dweud, gêm gyntaf i George Dobson wedi chwarae, wedi ddechrau. Uh, felly, uh, be ti'n meddwl mae o'n debygol yn neud efo'r? Um, Dwi'n dwi gweld o'n gorffwys Sheath, oedd o'n edrych di blino i fi. Um, da ni'n gwybod bod mae gen i broblemau ffitrwydd yn does. Wedyn, sy'n ni'n disgwyl falle newid, y newid yna. Dwi'n dwi dal yn gweld sy'n mae brod yn ffitio fewn o fa yma. Um, ma, os yna nos Wener yn math o, math o gêm i ddod o ymlaen, ond mynd, mynd am Smith nath oedd ar y fainc. Um, na, wnaeth o sticio at yr un tîm, dwi'n meddwl. A wedyn, falle newidiadau ar gyfer dydd Sadwrn, gweld beth, Symud pawb, a ydy, ydy o'n gyfle i Rathbone gael chydig o funudau? Dwi'n gwybod sut ti'n cael munudau i Rathbone heb, uh, heb ail ddim mewn ffordd. Wedyn, um, yeah, dyna'r cwestiynau i fi. Lle.
Dwi'n meddwl bod y werth deud o broded oedd chwaraewr y gêm, yn y gêm yn efo'r rhy dychan, nath o sgorio. Uh, felly, mae gen efo rhywbeth i gyfrannu, ond Um, to, nath Joss Windass gael gêm dda iawn, wel, ail hanner arbennig o dda. Yeah. Do. A lle ddim gweld o'n newid y tîm. Sa fo'n neis ar rhyw bwynt gweld Broded a Windass a Mo ar y cae efo'i gilydd, ond allan gweld o'n newid o ar uh, to nos fercher oer yn Portsmouth. Uh, felly dwi'n cytuno fo chi. Um, felly, uh, Arwel, i fod i sôn falle um, gêm gyfartal uh, a ennill yn erbyn Charlton, ble wyt ti'n ddisgwyl? Uh, dwi'n... Dwi'n meddwl, mynd am y pedair pwynt na yn y ddwy gêm, a dwi'n meddwl na tair gawn ni'n erbyn Portsmouth a gawn ni gêm gyfartal yn erbyn Charlton. Uh, Swn ni yn fwy na hapus efo hynna, na i ddeud. Uh, Dwy gol i un yn erbyn Portsmouth a wnawn ni gael dwy gol yr un yn erbyn Charlton ar ddydd Sadwrn. Mae uh, Charlton yn chwarae dda, bydd gêm anodd a mae Nathan Jones er fod o'n berson uh, hawdd iawn i'w fideo licio yn dueddol o fod yn llwyddiannus, ond dwi'n dwi, dwi, dwi meddwl falle allwn ni gael digon i ennill yn Portsmouth hefyd, achos maen nhw'n um, ar rediad gwael, a os da ni o ddifri am uh, edrych i'r gem ail chwarae yna, a Dyna beth ddiddorol, Josh Windass yn ei gyfweliad ar nos Wener yn deud yn bendant dyna beth dan ni'n mynd am a dwi'n meddwl mae Parky wedi dangos hynny efo'i penderfyniadau wythnos yma. Felly, dwy gol i un i ni yn erbyn Portsmouth a dwi'n meddwl falle newn ni ddigon i uh, i wneud i Nathan Jones uh, ddyfaru ei sylwadau am y syrcas, hmm. achos mm. ar ôl yr awyrgylch nos Wener, dwi'n fel, mae o just y person da ni angen i, i ysgogi'r dorf. Felly dwi'n mynd uh, am chwe phwynt a bydd i gael eich dwy gol i un. Felly, uh, disgwyl digon o da yn gwyllt, a mwy na hynny,